تے نیو جگہ توں ویلاگ اسٹارٹ کرنا خوبصورت جے صبح صبح دا ٹائم ہے سورج نکل ہے تے ایڈو اساں ماشاءاللہ اپنے کیبن دے وی آگئے ہیں چھی وج کے پنج وج کے کچھ منٹ تھیندے پئے ہن جے غالبا چھی وج گئی ہے نیو لوکیشن ہے سامنے بھائی ہوری اپنی فصلاں اچ گھا پٹھا کریندے پئے ہن خوبصورت جے ماحول تے ایڈے روڈ ویندا پئے سکولاں دا ٹائم چینج تھی گیا بالاں دا آمد و رفت تھی گئے سکولاں دا اساں نیو لوکیشن تو کھڑ کے ولاگ سٹارٹ کیتے بیک سائیڈ سارا چوک ہے اساں آپ اتھاں ہیں اور جتنے بھی یار دوست احباب سارے چینل تے نویں نویں ہیں سارا چینل مرے سن سبسکرائب پاک ویلیج لائف پیارے پیارے نظارے اور یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا تے مزید محبت کرے تو سبسکرائب کر چھوڑے سو فالو شیئر کر چھوڑے سو فالو پیار محبت سارا کریندے رہو تو اسا خوبصورت جے پیارے پیارے ولاگ لکھے سو رہاں دے سرائے کی نظارے آندے تے باقی ویور توڑے کہ بیل ایکن گھنٹی بھی نال پریس کر چھوڑی کرو کیونکہ ہر آون والی نوٹیفیکیشن تک خوبصورت جے ولاگ دی سارے نظاریاں دی مل سی راندی کیونکہ ٹائم چینج تھیون دی وجہ نال نا او سامنے دیکھو سکول تے بال ہیں اے اے والے اے ویندے پین سکولاں دا ٹائم چینج ہے اس سائڈ تے بھائی اور اپنے گھا پٹھیں ودن تے ماحول بنائی کھڑے ہیں تے ایڈوے سارا سجن آ کے گھا وڈھن اے اندرو شہر دعا کے گھا وڈھن تے باقی بس نظام فل ہے تے میں راؤ نال نال تکو ماحول چیک کرو وینے پیارا جیاں خوبصورت جیاں ویلیج نظارے پیارے پیارے اور سلیم کھوکھے آلا سرائیکی سرائیکی ثقافتوں دے نال سرائیکی ماحول خوبصورت پیاریاں پیاریاں ویور بکریاں آ گئیں تے اساں آکھیا بکریاں دا وی وچ شاٹ لے لو اے وی ساڈے نال وائرل تھی ونجن اسی کولو اساں بکریاں دا سین گھندے پئے آں ایڈے ای کو چیک کر گلوری کو تیری خیر تے چلی گئی ویور دا نا گدے میں اتے گئی سپیڈ ہے تے میں دیکھے گلوری کو بھی وچ پا لو کمال ہے ویور پیارے پیارے جانور ہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورتی سرائیکی کلچر دا ماحول ساڈے سرائیکی جانور خوبصورت جے ہیں۔ پرلی سائیڈ دے بھی ڈھیر ساریاں کھڑیاں ہیں۔ اس سائیڈ دے بھی ڈھیر ساریاں کھڑیاں ہیں۔ دیکھو اتھے بھی گئیاں کھڑیاں ہیں۔ اتھا بھی کھڑیاں تھیاں ہیں۔ گرمی وی ور زور دی ہے۔ گرمی عروج تے گرمی آ گئی ہے۔ عروج تے جیکو آدھن گرمی۔ اچھا سنگت گرے ویندے پے آسے تے موٹر سائیکل دا نا ہوا گھٹ تھی گئی ہے اساں کے ہوا بھرا کے پوری کرا کے موٹر سائیکل کو ٹائٹ کر کے ول چلو نال ایک چھوٹا جا کام ہے اتھے چل دے ہیں کام کرے نے تاکو ڈیکھے نے سرائیکی نظارے پیارے پیارے خوبصورت جے یہ سارا ماشاءاللہ ریلوے پھاٹا کے ڈبل پھاٹا کے سارا نال والا نہر دا پھاٹا کے تو باقی میں نال رہا تو کو پیارا پیارا ماحول تے سرائیکی ماحول ڈیکھے نے نال وزٹ کرے سو تو کو کرے سو وزٹ پیارا پیارا جیندے وچ تہاکوں ماحول ڈکھیسوں آپدا خوبصورت جیہاں نہر دا کنارہ ہے تے گرم گرم ہوا ہے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے ہن لیکن گرم ہوا ہے چلو کوئی گال نہیں ولاگ بناونے پیارے پیارے سبسکرائبر دوست احباباں کو سنگت کو ماحول ڈکھاونے اپنے ویوراں کو ماحول ڈکھاونے تے ایویں تساں جڑے رہو نال نال تہاکوں ڈکھینے ہیں ماحول تے خوبصورت جیہاں انجوائے کرو تھوڑا جیہاں تے ملدے ہیں خوبصورت جیہاں نال نال پیج دیکھو۔

لو ویور موٹر وے دے آ گئے ہیں تے موٹر وے دا نظارہ ڈیکھو پیارا جی ہاں تے ویلاگ اساں بنیندے پہ اپنا خوبصورت جی ہاں تے میں آدھا کہ نال اساں اپنی جگہ دے بھی پہنچن والے ہیں جیتے سارا کم ہے تے باقی نال نال رہو محبتاں کرو تو کوئی خوبصورت جی نظارے میں ڈیکھے سوران دے پیارے پیارے ٹرالے بھی آندے پہ ہیں تے میں آدھا ماحول ہے پروٹوکول ہے رہو نال نال ہی میں تو کوئی ڈیکھے سوران دے خوبصورت جی سرائیکی نظارے

سنگت ماشاء اللہ اگاں آ گیا اسے جھونے جو پانی لگا پہ یعنی کہ چوبلان دے وچ پانی تے ٹویل دے بال دھاندے کھڑے دے خوبصورت جا ماحول سریکی کلچر دا میں آدم ماشاء اللہ بڑا پیارا نظارہ نال اقبال کھڑا یادے بے بس ساری ویڈیو بھی نہ بڑھاؤں میں کہ سائیں حاضر اساں تو ملازم بغیر تنخواہ تو بیا حکم میں کہ سائیں تے باقی نظارے پیارے پیارے نال راہو تاں کوئی پیارے پیارے خوبصورت جے میں ماحول ڈیکھے نے سرائیکی کلچر دے بائک دے ودیاں تے کام اساں ڈٹھا پے سا پٹرول پمپ تے گیا سی اتھاں سا کوئی کام ہے چھوٹا جیاں کام کار کیتے سے تے واپسی ویندے پے ہیں نال ایک چھوٹا جے گاؤں ہے گاؤں دے وچوں گزردے ہوئے ویندے پے ہیں کراس کر کے تے باقی تو سامنے مجید ملنگ ویور کھڑے تھے ساڈا یوٹیوب سٹار تے ایں ملنگ اے وی ایک ملنگ ہے یعنی کہ جڑا اے آندا پے ایکو دبگارا ڈے کے بھجائی کھڑے تے او سامنے کھڑے ہوئے تھے مجاہد ملنگ اے دے دے پے وے او بندہ تھپڑ مریندا بھی اے تے بابا مجاہد ملنگ تھیا چوک تے کھڑے تھیا اور ای کو ڈرا کے بھجا ہی کھڑے اے بھی ملنگ اے تے ساڈا بھی مجاہد ملنگ اے چلو واپسی کافی دیر بعد آیا سے تے باقی اللہ خیر کرے سی خوبصورت جے ولاگ نال تے موسم ماشاءاللہ ٹھنڈا تھی گیا کچھ بہتر تھی گیا کیونکہ شامہ پے گئے نا بھی صبح ولاگنگ دا سٹارٹ ہے ہن شامہ تے باقی محبت کرے سو

نویں ولاگ نال خوبصورت جے ولاگ نال مبتاں بھراں پیارا پیارا جے کمنٹ نال کرنے تے نئیں ولاگ نال ڈیسو اجازتاں خوبصورت جے نال تے تھوڑا ایک وزٹ بھی آئی ساڑا باہر اسا وزٹ بھی کر رہے اسے او ویڈیو بھی لئی ہے اور تو وزٹ والی ویڈیو ساری پسند آسی امید کرے تو کو ساڑا ولاگ بھی سرائیکی کلچر دے نظارے بھی پیارے پیارے اور پسند آسن تو کو ایم راسو نال نال مبتاں کرے سو راندے ݙیسو اڄ دے ولاگ نال اجازت آں سلیم کھوکھیا لیکوں خوبصورت جے ولاگ پاک ولیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اور زندگی بخیر کل ملسوں اور اللہ حافظ۔